Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. Kua taka mai ki runga i a Te Karere te pouri nui i te rā nei i te hinganga mai o Moari Stafford. I tae atu ngā kaipara me te rākau tuku o te taumāhekeheke Commonwealth ki Rāhui Pōkeka. Kua whakatū rōpū waiata hou tētahi o ngā pou i tū ai te rōpū reggae rongonui o Catch a Fire. Kei ngā tai e whā o te motu papaki kau mai anō rā ki te ākau o te karere. Kua taka mai ki runga i a Te Karere te pouri nui i te rā nei i te hinganga o tētahi pou nui o te ao papāho Māori. Neke atu i te 30 tau a Moari Stafford e whakapau kaha ana ki te ao papaho Māori. Tīmata mai ia hei kairīpoata, kaihanga hōtaka, kātahi ka neke atu ki te waka huia. Ka hoki whakamuri a Te Karere ki āna mahi i te ao papaho Māori hei tuku mihi ki tana mahi nui i tōna umanga mutunga kore nei mō te reo Māori.
Ka tinau mai tēnā koutou katoa. He taonga i tohea e ngā tūpuna kia whakamanahia te reo Māori. Oti ā tātou ngā waihotanga ake o rātou ko wehe atu ki tua paerau, tihe i mauri ora. Ko mahi au e au ngā mahi, ko mahi au ko arawa ki katohia au ngā ahuatanga. i kite au e tika ana mō tātou, nō reira me kī, ko mimiti pea te puna. Kei te pū o te tōtara ko te reo tawhito na te hai whakaū, na te hai whakaū. Ahakoa ngā piki me ngā heke, me ngā taimahatanga, kei te wā ka kitea pea te pūaotanga o tēnei rōpū. Ehara au te tangata pupuru i te kupu. Ko te mea kite atu au, ki te hiahia au kua haere taku, taku tono.

Te rawa taku titapa e.
Ana, ka whakawhiti atu tātou ināianei ki Rarotonga, kei reira a Kereama Wright e te tari ana me tētahi manuhiri motuhake hei whakamaumahara ki a Moari Stafford me tōna ao. Kereama, whiu ana te rākau kōrero ki a koe.
Tēnā koe e Mārena, kia ora ana, kei konei au, kei Rarotonga me te aha, ehara i te mea kei te noho whāiti ngā roimata ki a koutou i Aotearoa engari puta noa i te ao. I kōrero ai ki a Derek Fox, tētahi o ngā toa horopū o te ao pāpāho Māori, e murimuri aroha nei ki tōna hoa otirā ki tētahi kua roa e pakanga ana mō te mana o te reo Māori i te ao pāpāho Māori. Ā, e te rangatira, e Derek, E mihi ana ki a koe ko tau te Pōkēao ki runga ki te ao pāpāho Māori otirā ki te whānau o Te Karere i te rironga o Moari Stafford. Ā, tuatahi he aha ō whakaaro, ngā kare ā-roto ka pupū ake i a koe i rongo i tēnei karere? Ao, kāre kore he pōuri, nei nā te mea kei te, i te ao katoa kua hinga noa atu engari rātou i whai mai muri mai kei te hingahinga haere, nō reira, Ka nui te pōuri, ka nui te aroha ki tana whānau, me te whānau o Te Karere, nā te mea, koinā tētahi mea mō Te Karere, he whānau kē ngā tāngata i mahi i Te Karere. Ki te koe, māku whakaatu ki a koe, muri a te tohu kei runga i te whare nei, Te Karere, no exit, nā mātou i mahi i te wā i tīmata a Te Karere. Nō reira, Moali, ka nui te aroha, ka nui te pouri, engari haere atu rā, haere atu ki a rātou mā ō whanaunga, rātou e tatari mai ana ki a koe. Ā, he aha tōna momo? I te mea koia tētahi i koutou rā i uiui i te momo i a Tūwhāngai mā ngā aua taniwha, ā. o tērā wā. Kōrerohia mai te momo o Moari. Ko tona momo ko Tainui tūturu me Waikato tū whāngai mā me ētahi atu ngā mea āhua tamariki mai i a tū whāngai engari e tūturu ana ki ngā tikanga o Tainui ki ngā tikanga o tātou me o tātou tīpuna. koia tētahi o rātou, ā, koinā aku maumahara mōna. Ā,
so ehara i te mea i mahi tahi korua, nē? He aha wā tāu i a koe e kite i wana mahi, ā, he aha ō whakaaro i aua wā rā? Ā.
I te wā e makere mai au i te pouaka whakaata i te karere, ka haere atu au ki te whakatū mai i a Mana Māori Media me Mana Magazine, engari i te titiro kāre kore ka mātakitaki tonu mātou i ngā mahi kei te mahia i a rātou i roto tonu i te pouaka whakaata e mahi ana, me te mōhio, āe, e te mōhio au, titiro ai. Kei te, kei te pūmau tonu koutou ki te kaupapa, koinā te, koinā te mea nui kia. Ana, whakamāramahia mai tērā kaupapa nā koutou i kōkiri i te wā kāore te Pākehā i tuku wā mai ki a tātou. Koirā te ōhākī i kawea tonutia e ia, otirā, āe, e ngā mea o nāianei. I taua wā, ko te whakaaro a te Pākehā, Ā, mā rātou anō e huri e tuku atu he pepa ki a mātou, mā mātou e, e, e kōrero, e pānui i ēnā kōrero i roto i te reo Māori, me āta kaho, he ara tēnā i te, i te, i te mahi Māori. He ara tēnā i te, i te Māori News. Ā, he news in Māori kē tēnā. He rerekē te news in Māori. ki te Māori News, nō reira, ā, haere mātou ki whai, ki te whai o mātou kōrero, ā, i te rapa haere i ngā kaupapa e pā ana ki a tātou te iwi Māori, e pānui ana ki te katoa, anei ngā mahi kei te, ngā mahi pōrearea nei i a tātou, ā, anei kē, ā, me, me āta titiro tātou, me kaua tātou e whakaae ake mahi e pēnei mātou.
He kōrero whakamutunga māori mō Te Amoari?
He aha rā ngā kōrero māori? Nā, ko Māro tō haere nāianei. Nā, kei konei mātou, kei Pārēkore, ka rau i, ka rau e tae atu ki a koe i te wā kāinga, engari kei konei au, kei tēnei o tāua kāinga o mua, ā, kei Rarotonga, nō reira, haere atu, haere atu.
E mihi ana ki a Derek i ana kōrero. Hei whakatepe ake e hoa kei konei hoki ahau e whakaaro ana ki ngā mahi me ngā whakaawenga a Moani Stafford ki runga ki a au otirā ki a tātou i whai i ō rātou tapuwae ko ia tētahi i mātakihia e mātou i a mātou e tamariki ana ā, me te whakaaro ake ū, kei te pīrangi ahau ki te whai i ngā tapuwae o tērā momo tangata ā, kia kōrerohia ngā kōrero kia whakapuakina ngā kaupapa e hāngai pū ana ki a tāua ki te iwi Māori nō reira i te rangatira e E Moari, ā, takoto mai rā koe i te takotoranga o ngā mātua tūpuna, haere atu rā koe ki a rātou ki ngā nui o te pō, ka whakahokia te rākau ki a koutou.
Haere mai, haere e te Pāpā Moari hoki rā koe ki tō hoa Jocelyn e tatari mai ana ki a koe. Kāore i tawhiti te wā kia tū ko ngā taumāhekeheke o te Commonwealth ka tū ki Glasgow. I tae atu ngā kaipara a Kahurangi Sophie Pascoe, Me te rākau tuku, i whakaaerohia e Tā Derek Ladelli ki Rāhui Pōkeka, hei whakamaumahara ki te Kīngi Māori kua mene ki te pō, ā, hei whakaaweawe i ngā kaipara o te āpōpō puta noa i te ao.
Ehara i te rēhi mō te mētara kaura, engari ki te oma tahi ki ngā toa taumā hekeheke o te ao,

Ko te whakaaweawe i te mātātahi hei kaitākoro o Rimipia. Kia kite ai ngā tamariki Māori, tamariki mai te Moana-nui-a-Kiwa, ā, ki roto i ngā tāone iti, ki te kite i te taumata tiketike o ngā kaitākaro. He mea whakapono mena ka taea e rātou, ka taea e tātou mai ngā hāpori iti nei. I ahi māi te tumu, i ahi māi te taki, i ahi māi i tīti ai māu korokoro. He ahi māu, he matangai, he mahi koranga. Hoi ko tā Derek Ladelli kotahi te kaupapa o te whakaeke ki Waikato. Whana, whana, tau mai te mauri manawa tapu o Te Horawai e hanga nei, Happy e hui e! Hara mai ki Rākau Manga, kia kitea kia rongo koutou i te wairua o Kīngi Tūheitia, nāna te kākahu, te aho Matariki. Te hono ki Matariki, nāna i whakatapu. Kia tere e tātou te hiki i te mauri o ngā kaitākaro o Aotearoa i mua i te haerenga atu ki Parihī. Nāna i whakatinana wēnā kōrero, ā, ka tae atu ki Parihī ki te mura o te ahi, ka haramai te Kīngi ki te whakatū, ki te whaka. Ki te whakarae i te kaupapa. I runga i tērā tono, koinā take ka hoki pēnei mai te rei o te waka ki tēnei o ngā kura nei, i runga i te mana o tērā o ngā kīngi kua ngaro atu ki te pō, ā, ināianei, ki a ngā waihona i te pō, nei au ka mihi ki te Kīngitanga, ki a Waikato Taniwharau, he piko he taniwharau, he piko he taniwharau. Kīngitanga! Kīngitanga! Kīngitanga!

Nā Tā Derek Ladelli te taonga i whakairo. Ko te ingoa Pāhea mō te, mō te rākau rā, he ash wood. Nei ki a mātou he kaunoti, he kaunoti hikahikaa a Māui Potiki. Ka whaka, whakakāngia te ahi, ka hikahigaia te ahi, e, mā te rākau tonu e, e whakakā te ahi. Kia kakā te ahi, ko ngā ahi kāwē nei, koinei te take ka haramai ki konei, ki Rākaumangamanga, ki te Kīngitanga. Ki te whakakā i te ahi, i mua i te haerenga atu ki rāwāhi ki te taumāhekeheke o te ao. Koroki! Koroki!
Ko te kupu o te rā ko Te Au Māngai. Pōtaka Maipi, Te Karu.
Ana, whai muri ake i ngā whakatairanga, kua whakatū rōpū waiata hou, tētahi o ngā pou i tū ai te rōpū reggae rongonui o Catch a Fire. Nau mai anō. Kua whakatū rōpū waiata hou, tētahi o ngā pou i tū ai te rōpū Reggae rongonui o Catch a Fire. Ko te, ko te rōpū hou nei, ko rāua ko tana tama, ā, ko tā rāua kaupapa, ko te whānau me te whakapapa. Katahi anō rāua ka whakarewā ake i tā rāua waiata reo Māori tuatahi E pā ana ki te kotahitanga me te whakawhanaungatanga. Anā i tutaki au i a rāua i Kirikiriroa. Ko te moemoeā o te matua kia tū ki te atamira me tana tamaiti, ā, kua tutuki taua moemoeā

I'm glad I'm here with them. I hangaia mai te pēne Catch a Fire i runga i te kaupapa o te whānau, anā kua tīmata mai ia i taua wāhanga hou me tana ake tama i tōna taha. You know, I am the son of a member of Catch a Fire, so there is a lot of pressure there, but for me, I don't see it as pressure, I, I kinda see it as a head start. Hua mai ai te ingoa o te pēne Sun and Water i ngā wāhi e tino tau ai rāua, arā, ko te noho ki te taiao. There's that blend of of that real old school you know rootsy reggae we take a lot from from you know the likes of Hawaii and all the the poly reggae artists and I think merging that roots and poly together That's gonna be a really cool sound we can offer to everyone. Ko tā rāua nā waiata hōu he kuhunga tuatahi mā rāua ki te reo Māori, e raranga ana i ngā kaupapa o te kotahitanga, te aroha me te tūrangawaewae. Nau mai rā ngā manuhiri e.

really really common in my household so that was was one like that's one point I'm trying to get across you know I want the language to be spoken more often around me. Hei tā te pēne mā te tauawhi te reo e para ai te huarahi whakamua ki te ahurea me te whanaungatanga.

This one thing I learnt about him, I didn't know that.
Hei tā rāua, he kongakonga noa iho tēnei i ngā waiata ka whai mai. Mārena Mane, Te Karere. Anā, koinei te whakataetae o ngā whakataetae hī ika nui rawa atu o te ao. E tū ana te whakataetae nei ki Te Oneroa a Tohe, ā, e tāpara ana i te 1,200 ngā kai hī ika. Ko te tāmure, taumaha rawa, e 30 mano tāra te wāriu. Anā, i mau i a Harley rā nō Te Tai Tokerau. I reira hoki tō tātou manu kāewa a Harata Brown i uru hoki ia ki te whakataetae, ā, nāna tēnei pūrongo.
Nau mai ngā hua o Tangaroa. Ah, anei ko taku tamuri i hopu ai te ata nei. Tena pea tata ki te wha kirokramu. I tēnei te oneroa i huatia ai ngā ingoa maha e te tupuna whakahī, e Tōhe. Te rā tuatahi, 25 noiho ngā tāmuri i hopu e te tini. Te rā tuarua, kei roto tonu i te korekore, 40 ngā ika. Engari, tae atu ki te rā tuatoru i roto i te wāhanga o Tangaroa, ā, i reira ka, ka kitea te tini ika, ā, i hopukina e te, e te katoa. Tēnei tau nei, nā, kāore ā, ā tau kē atu, tērā pea. Koinei tētahi o ngā whakataetae hī nui rawa mai uta. 1,200 ngā kai hī. Tirohia i konei te tini me te mano o ngā tāngata tau atu tau mai ka hokihoki mai ki te tautoko i tēnei kaupapa, nō reira he pikinga ōhanga kei roto i tērā mō ngā hapori o Te Hikotika o Muriwhenua whānui i roto i Wera Āhuaranga. The Bonanzas have been going for 16 years with one cancellation which was the covid era and so we had to cancel. But we've gone from 605 in our first year to 1200 sell out this year in 38 minutes back in June. So sold out just 38 minutes. Me te kite i te hunga wahine pēnei hoki i te whetu tākaro whutupaoro nei, he tauhou ki tēnei whakataetae.

Any excuse to get out of the house and go fishing, I suppose. Nā, kei kore koutou pea e whakapono nui mai ki ahau, engari nō tēnei ata tonu te rā whakamutunga i whai tāima ahau ki te hī i roto i tēnei whakataetae taku whakataetae tuatahi ana. Ka hī ake tēnei tāmure ko te tūmanako, ko te mea taimaha rawa mā ngā wahine i tēnei rā. Engari kīhai au i eke ki te taumata. Ko ēnei kē ngā toa whakaihu waka o te wiki. Ā, ko Harley rā uri o Ngāpuhi te toa hī i te tāmure taimaha rawa atu.
He's got all the GPS spots.
Tētahi o ngā mea tino pai ki a au, atu i te hopu ika, ko te noho tahi, hī tahi me aku tino hoa, taku tīma, tae mai nō ngā tōpito katoa o te ao, ā, o te motu, e hī ana i tēnei wiki. Kei kō atu i te 200,000 tāra te nui o ngā paraihe. Ka tuku atu ki tēnei te whakataetae tāmure Bonanza, ka tū ia tau ki Te Oneroa ā Tōhe. Hārata Brown, Te Karere.
I te iwi whai muri ake i ngā whakatairanga ko ngā tohu huarere o te wā.

Ko te reo te take.